Mae mae mathemateg yn ddisgyblaeth rhyngwladol ac mae'r rhifedd sydd y broses o gymhwyso mathemateg yn chwarae rhan hanfodol yn ein bywyd bob dydd. Um, mae mathemateg o rhifedd o'n cwmpas ni'n bob man. Um, mae mathemateg yn greadigol ac yn ysbrydoledig ar ei ben ei hun, um, ond mae o hefyd yn hynfodol i gynnydd mewn meysydd dysgu a phrofiad eraill. Mae newid delwedd cymdeithas a chodi proffil y pwnc yn holl bwysig. Dwi ddim yn gallu bod yn dderbyniol i ddeud ni allaf wneud mathemateg. Yn y cwricwlwm newydd mae gennym bedwar datganiad o'r hyn sy'n bwysig, lle mae cysyniadau yn cael eu hadeiladu dros amser yn seiliedig ar wybodaeth a dysgu blaenorol, a hynny'n aml yn dod o fwy nag un maes mathemategol. Un o'r hyn sy'n bwysig yw fod dysgwyr yn darganfod sut y defnyddir y system rifau a'r perthnasedd rhwng rhifau a meintiau. Mae hyn yn sail i'r holl ddatganiadau yr hyn sy'n bwysig eraill mewn gwirionedd. Yym, yr hyn sy'n bwysig arall yw fod dysgwyr yn gwerthfawrogi bod algebra yn defnyddio systemau symbolau i fynegi strwythurau a pherthnasau. Un arall ydy bod dysgwyr yn deall bod geometreg yn canolbwyntio ar berthnasu sy'n ymwneud efo priodwedde, siâp, gofod a safle, tra bod mesur sy'n fwy ddibynnol ar rif yn canolbwyntio ar feintioli mesuriadau yn y byd ffisegol. Yn y pedwerydd, bydd dysgwyr yn gweld bod ystadegau yn cynrychioli data, bod tebygolrwydd yn modelu siawns, a bod y ddau yn cefnogi casgliadau a phenderfyniadau gwybodus. Nid beth sy'n cael ei ddysgu ydy unig ffocws y cwricwlwm newydd ond hefyd y sut a'r pam Mae'r berfed yn ei ddefnyddio yn y deilliannau cyflawniad yn annog addysgu ar gyfer dealltwriaeth cysyniadol ddyfn. Rydym wedi adeiladu ar waith ymchwil er mwyn datblygu pump hyfedredd mathemategol ar gyfer y cwricwlwm newydd. Y pump ydy dealltwriaeth cysyniadol, cyfathrebu gyda symbolau, Cymhwysedd strategol, sy'n sôn am yr ystod o strategaethau sydd ei angen i ddatrys problemau estynedig, rhesymu rhesymegol a arhygolder. A maen nhw hefyd 'di cael eu defnyddio i lunio dulliannau dysgu, a maen nhw'n rhedeg trwy'r holl yr hyn sy'n bwysig, ac yn hanfodol ar gyfer cynnydd ar hyd y continwwm dysgu. Yym, felly mae cysylltiadau'n hanfodol yn y maes dysgu a phrofiad yma. Yy, os byswn ni'n ystyried y cysyniad o gyllidebau, fel enghraifft, yym, mi fydde dys- dysgwr angen dealltwriaeth grefyddol o gyfrifo, arian, degolion, ella fformiwlâu i gyfrifo elw a cholled, yym, cynrychioli gwariant yn graffigol, efallai, a, a, ac yn y blaen. Felly, mae addysgu'n hanfodol. Mae'n holl bwysig bod dysgwyr yn gwneud cysylltiadau rhwng gwahanol ffurfiau o gysyniadau mathemategol, er enghraifft, canrannau, ffracsiynau, digolion a cymerebau. Mae'r addysgu ar gyfer dealltwriaeth yn wahanol i ddulliau sy'n dibynnu ar ddwyni gof, Mae'n gallu bod yn fwy o sialens yn y tymor byr, ond yn holl bwysig i sicrhau bod disgyblion yn hyderus gyda cysyniadau mathemategol yn y tymor hir.